Canṭha hmun ṭha a kan petu Pa Pathian a min thangṭhat um ko seh. Thawngṭhabia duh i thawngṭhabia tlaihchantu nan dihlak cungah a dong lomi Pathian sin rami daihnak nan sinah phan ko seh. Pa Pathian nih thluachuah deinak in pe ko hna seh. Nan innchungkar ah Pa Pathian nih lawmhnak in pe ko hna seh. khamh hnangamnak nan nan chungkhar dihlak nan co khawh nakhnga Bawipa Pathian thluachuahnak in pe ko hna seh. Thlarau thinlung taksa damnak Pathian lawng nih a tuah khawhmi thluachuah vialte nan dihlak sinah phan ko seh. Tu ah hin thawngṭha bia kan i hrawm dingmi cu Psalm fung sawm sarih le Psalm sawm sarih le pathumnak Zan ah khan Salm sawmthum le fungkhat relnak pakhatnak in himnak hmuh duh ah Pathian nangmah lawng kan fuh ko timi Pathian lawng fuh tlak a sinak Ukraine cozah pi Russia nih tuk an timh hna lio ah Bawipa nangmah kha himnak hmuh duh ah kan in fuh ko an ti ruangah Mah biate kha zeitluk in dah a ṭha. Cu ruangah Pathian nih atu tiang cu a kilveng rih hna. Pathian lawnglawng a fuhmi hna cu Pathian an lei a ṭang ko timi hi tuah hin Bawipa bia kan rak i ruahmi ka sin din san ah Kan ka in maw kan fuh? Kan thinphan caan lawngah maw kan fuh? Kan lung a dong lawngah maw kan fuh? Zeitik caan poah hin Pa Pathian lawnglawng he kan herh i zeitik caan zongah fuh tlak Pathian lawnglawng a sinak Pathian bia kan phuang. Atu cu Psalm sawm sarih le fung thumnak relnak pakul le panga. Van ah khin nangmah hlei in ahodah ka neih? nangmah kan neih cang caah vawlei ah hin zeidah ka herhmi a um Jesuh Bawipa nangmah kan nei nangmah lawng lawng neih kan duh nangmah lawng lawng neih kan duh siloah Jesuh nangmah lawng lawng kan neih hi a za ko Bawipa nangmah lawng lawng kan neih hi a za ko timi biate tlang kan van tar phot lai Bawipa Jesuh nangmah lawng kan naih hi a za ko kan Pathian thangṭhat in ko seh Psalm sawm sarih le fung thumnak te hi a liam ciami kum kul leng kaipi ah khan Lan bu a ṭuanmi Kan Lai miphun lakah nusal ṭha kan neihmi Suiki nih hin fa naute rak neih i a chuahlawmh ah a rak ka sawm i mah ahcun Doctor sangkung te hna pastor hramtlai te hna cun doctor mang hup si rua ka ti ka palh kho men cun kan mifim hrang nawl te hna rak som hna cu ahcun pathian dawtnak ka coka te ka ti lai mok khuate ah ka rak um lio te khuapi zong ka phan tuk lo lio kha si Lambu suiki nih thawngṭha chim a ka fial. Salm sawm sarih le pathum hi ka rak chim i ka chim cuahmah lio ah David nih Bawipa nangmah kan neih caah ka herhmi um ti lo tiah a ti ka ti ah khan hrang nawl nih khan mangkam Salm sawm sarih fung thum kha David nih ṭialmi si ṭung lo lih hlah a van ka ti le ka chim lio ah khan mah a ka timi te nih khan zei kan ti lai ka nunnak ah hin rian a ṭuan tuk ralrinnak tam tuk ah ka pek Cu nih cun a ka fiantermi cu hrang nawl nih a ka timi kha kha bia nih khan thawngṭha bia ka chim tikah hin ralrin ding tampi a ka neihter mifim bia ciammam kha cucaah cun bawipa nangmah kan neih caah a dang ka herhmi um ti lo ti hi Pathian bia hi a sunglawi tuk ee Bawipa Pathian bia pemh ahcun aw Bawipa Jesuh ka neih hi a za ko ti hi a ṭha bik. Kan hlasak thiam Salmah Sing Ṭial nih Jesuh ka neih ka caah na za ko a za ko ti mu si kha ka caah a za ko timi te a rak sa le a sak dih hnu zan ah khin Ka ruat ee, Jesuh ka naih hi ka casa ko. Bawipa biatak a pemhmi caah cun Jesuh an ngeih hi an rak i lawmhnak bik a si ko hi. Bawipa biatak a pem lomi caah cun Jesuh ngeihnak in thil dang neih hi an rak duh deuh i thil dang nih le an hnemh kho hna lo caah Jesuh a ngeihmi an diriamhnak kong te hla phuah pa nih hla a von phuah tikah hin zeitluk in dah hlasak te an van sak te khan nun di a riam ti hi ka van fiang samson sanre fung thumnak cu asap timi pa nih hlaphuah thiam pa nih hi hla a rak sakmi si dawh a si asap hi kan theih bantuk in hlaphuah thiam ngai ngaimi hlaphuah hlasak zong thiam dawhmi a si Phundang kan chim si ahcun kan ram ah saza ṭial uk te hna, saza zakian te hna, Lairam hu te hna, a dangdang hlaphuah thiam kan neihmi vialte hna bantukin a sop hi hlaphuah a thiam bakmi te a si. Cu lawng si loin a rin ṭhan bakmi, Pathian a duh bakmi, Pathian a ṭih bakmi a rak si. Curuangah cun Asap nih rak a chimmi te hi hihi a si. Pakhatnak ah Bawipa Pathian a thei lomi an rum i an ṭhangcho hluahmah mi ka hmuh tikah hin ka nal dengmang ee ti. Ka rak tlu dengmang, ka rak rak nal dengmang ka rak rawk dengmang ti rak si lai cu pathian pathian cungah aa cenat lonak kan ti lai maw aa lungsi lonak kan ti lai maw bawipa pathian pathian nangmah an thei lomi nangmah an duh lomi nangmah mithmai a kawl lomi thla zong a cam bal lomi biakinn zong a fuk lem lomi an rum thluahmah i an ṭhangcho thluahmah ka hmuh tikah hin Bawipa ka nal dengmang e ka lungre thei tuk e ka khuaruahhar tuk e zei ruang a hme a si e tiah phundang in ka chim si ahcun a vuivai Pathian sin aa ceentat lonak a chim nang teh kei teh na si ve tawn maw ziam hi tla ka cam lengmang ṭung ziam he keimah tawk tein Pathian ka duh ve ko ṭung thluachuah ka hmuh khawh hnga lo a kan sang i a amah pa vial khi mi hrokhrol sa ko ṭung zia a rum thluahmah ne zia an fale hna zong thluachuah an hmu thluahmah ne a khi pa khe sik hnawh lei a min thang sa ko ṭung zia an rum thluahmah ne tiah na khuaruah har caan a um maw Psalm sawm sarih le fung thumnak nih Tu ahhin Pathian bia in thazaang a kan pek lai. Miṭhalo pawl an rum thluahmah, an ṭhangcho thluahmah ka hmuh tikah ka nal dengmang. A hmaan tuk cu te. Malaysia ram te hna kan kal ah an inn a ṭhat ning, Pathian a duh lomi Pathian, a thei lomi Muslim pawl inn a ṭhat ning, Hindu pawl aa, New Delhi te hna i, aa, Calcutta te hna, Bombay te hna i an inn a ṭhat ning, Hindu pawl Pathian a zum lomi, Rangoon a Buddha pawl Pathian a zum lomi, inn a ṭhatning, Laimi Pathian a ṭih lomi pawl mirum pawl khi zoh hna. Pathian zei a rel lomi pawl an rum thluahmahmi khi zoh hmanh. Zuzuar pawl tangka an hmuh ning khi zoh hmanh. Zuan zuar zanlei ahcun cu cu inak pi khat hna an dawh an zum an inn an van ṭin pi ku cu Pathian a duhmi te kha dawr te a tuah le thonghra ca tap hnih te inn ah ṭin pi zuzuar pa cu cu cu ei khat bak in zan a ṭin pi an tangka ṭin pi mi kha aa thlau tuk ee. Cuca Bawipa ziah zuzuar mi hi tluk tangka an hmu. Zia hi tluk in an rum. Zik nawhmi hi zia hi tluk in an rum. Zia hi tluk in thluachuah an co. Mifir pa khi zia hi tluk mifir nu khi thluachuah a co. Ah, a si lo ahcun zum lotu kala hna khi tuluk hna khi Bawipa zia hi tluk in an rum tiah na ti caan a um ve ko lai. Asap Pathian hlaphuah thiammi pa zong nih mah hi a rak chimhmi fahnak zong an in lo a ti. Pathian a ṭih bak lomi, Pathian a duh bak lomi hi ti fahnak zong an in lo. Job angah a fak tuk i a taksa a tlol dih lio ah Ah, annih pawl kha cu fahnak zong an in lo ti khawh si cu mu. Fahnak zong an in lo, an ngan a dam, harnak zong an tong lo. Cu ruang an puar tuk, an i phorhlaw tuk. An mit pawt lallul pipin an i au ti an mit pawt lallul pipin mi zei rel lo ngai khin hngaltam ngai khin an mit an i au a ṭha lomi khua kha an ruat minung hi zeihmanh an rel hlah lo mirum pawl a uahmi mi hei zei mi hei rel lo ning aman tuk cu teh an ruahmi cu thil ṭhalo lo lawng kha an ruah i an ceih an ceihmi zang bawipa kong an ceih bel lo e a ṭha lomi thil lawng te khi an ceih Cun zei ati rih Pathian kha an thangchiat Pathian kha an thangchiat an volh pom zei an rel lo asinain an rum chin lengmang hika te hi van zoh ṭhan ka duh Pathian minung pawl hmanh nih cu mirum pawl cu an mer hnawh hna Pathian minung pawl hmanh nih an mer hnawh hna i an chimmi paoh kha an zumh dih Kanmah evangelist pawl le pa sita pawl hmanh nih hin maw mirum pawl lei han kan i mer tawn cu. An chim tawnmi hi a man theo lai tiah ka ruah. Hakha i pakhat hna inn ah nupa hna inn ah khan zarhkhat chung hum crusade kan tuah. An har tuk ve minung sinak in. Mah nupa nih an chimmi cu saza kan in pawng i kan Khrihfabu an si ve le mirum hna khi kan pa si ta pawl nih kanmah hmuh lia ka hmuh ngan te bak ah tu kum khat chung ah hin voi thum an veh cang hna thla an cam piak hna Kannih chung cu an member kan si nain kan hmanh an kan veh lo, kan har tuk le an mawh lo ee. Zaangte khi an fak pah ve cu. Cathiang ah pei maw rak um cu pa sita pawl evangelist pawl pathian rian ṭuantu pathian minung pawl a dangdang hmanh nih khan mirum pawl kha lei ah khan an thinlung kha an mer a ti kha pathian mi hmanh nih an van mer hnawh hna i an chimmi paoh kha an ngaih ti ah cu caah cun a poi tuk tawnmi hi si mirum inn i thlacam cu ah ruahchan ding um rua pathian mi pawl nih an mer hnawh hna a ti khua hika Hakha in ka chim ko la Hakha hin mu mirum mirum hna pakhat hna hi an pa caah pakhat nu nih rawl ulh piak hna cu rawl ulh piak dal rawl a ulh dih in kha nan pa ca rawl ka ulh mi ka lim cang tiah an nu a chim le an nu nih e semaw kan i lawm tuk a ti a tin A ṭe nih kha nu kha aa lungsi lonak um, aa lungsi lonak cu a ni cu zat rawl kulpiak hna i fangkhat hmanh an ka pe lo a ti. Kha nu nih rawl a ulhmi kha ruahchan ding a rak nei ve rua. Ruahchan ding a neihmi kha a hmu lo. Mirum pa pakhat nih a zaw fawn le minung pathum nih rawl an ulpiak. Caan rau lo te thla hnih thla thum hrawng a rauh ah cu murum pa inn thlang deuh a va hlat deuh ah khan nuhmei nu mi inn tang te um le a zaw le sekhan va piahnak zong um lo kha a zawmi hna kha mi mizaw pathian mi pathum kha an va chimh hna khi nu te zong a zaw le sekhan piahnak zong a ngei lo ti an ti le rawl thla nan cam piak kho hnga maw rawl nan ulh piak kho hnga maw kan ulh piak kho lai lo an ti ti si Kanmah Pathian mi pawl hmanh hi hei mirum pawl cairawl ulh kan huam ning le sifak cairawl kan ulh khawh lo ning a poi tuk ee. Cucu pei maw Asap nih a chim cu Pathian mi hmanh nih khan ti mirum pawl lei ah khan animal an chimmi kha an zumh dih. Cu ruangah cun Asap nih a khuaruahhar tukmi si thil tampi an nei an nei chin lengmang Bawipa zeitin hme si a tangah cun maw Pathian Bawipa sual tuah kaa summi hi pakpalawng maw a si ko lai sual tuah kaa sum lengmang thluachuah ka hmu ti lo A ṭha lomi tuah ka duh zongah ka tuah ngam bak lo. Cu asinain sualnak a tuah lengmangmi le a ṭha lomi tu an rum chin lengmang. Chanrelnak te hna, siangpahrang pakhatnak pahnihnak te hna kan rel ahcun siangpahrang sual sual hi mu kum saupi siangpahrang a ṭuanmi hna an um cu Manasseh te hna kha kum sawm nga le kum nga tiang hna siangpahrang an ṭuan ko cu asinain ṭhate kan zoh tikah siangpahrang a ṭuanmi miṭhalo pawl kha a nu deuh kan van zoh tikah cun thlawchuak min um ti lo Cu ruangah phungchim tu khi keimah nih ka ti khawh tawk ten ka rel ve mi ahcun miding mi le miṭhalo mi cuaithlainak a tampi. Miding mi pawl Bawipa thluachuah an conak le miṭhalo pawl Bawipa chiatserhnak an conak khi tampi ka hmuh. Cu ruangah hitin ka van chim lai, a hme hlei seri ahcun Bawipa na biakinn chung i ka luh tik lawnglawng ah an cung i a tlung dingmi thil kha na ka hngalhter. Miṭhalo pawl cung i a tlung dingmi thil kha na biakinn chung ka luh lawnglawng ah khan atu cu nangmah nih na ka hngalhter ee. Bawipa Pathian mi cu aw, an lungre a theih i an van a sang i Pathian cung i an i cenat lo zongah thil dang an hruk kho ti lo. Pathian lawnglawng an hruk lengmang ko. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Kan Pathian thangṭhat um ko seh. Cu ruangah cun biakinn chung i ka luh hnu lawngah khan miṭhalo pawl cungah a tlung dingmi thil kha ka hngalh dih ee. Kha. Cu ruangah cun hitihin a si kha mu, hitihin Pathian bia um kha, aa zanmang bantukin an rumnak kha a si ee, an rum ko nain mang rumnak bantuk a si ee. Mirum pawl rumnak kha Bawipa nih a hmuhter tikah rum an rumnak le an ṭhanchonak kha mang rumnak bantuk a si. Khual kan tlawn lio ah tlangte a kan rak riak le ka hawipa nih a poi ning a poi ning a poi ning cu saza a poi ning cu ti zeiah ti kat thin hang tuk ti ni san ka mang ah khan do pha kan ah ka kala chau sing ngan pi ka poh le ka van poh zong bak ah khan ka thang a poi tuk ti su a lung a fak tuk. Mang i cohsing paoh cu van i thak hlan lawng khi si cu. Cucu Pathian bia nih a chimmi si Pathian a ṭih lomi pawl, Pathian a thei lomi pawl, Pathian mithmai a kawl lomi pawl rumnak cu zanmang rumnak bantuk a si. A tang ah cun miṭhalo mi hna cu ti Salm fungkhatnak kan chim cang kha miṭhalo mi hna cu favai bantukin thli nih favai a choih bantuk khin a choih dih hna lai. Herod siangpahrang pate hna an tuanbia kan rel tikah an chan chan khat chan nih chan thum chan li cu an tlau dih. Herod siangpahrang te le fa pakhat hmanh vawlei cung an um ti lo ti miṭhalo mi hna cu favai bantukin thli nih a choih dih hna lai a ngan sawm thum le pali ahcun miṭhalo pawl cu an ṭhat lonak nih khan a thah dih te hna lai sawm thum le fung sarihnak ahcun thingkung bantukin an ro dih lai thingkung nganpi um ko man seh a ro cangmi ca aw caan rau lo a kiak dingmi si mei a khangh dih dingmi si miṭhalo mi hna rumnak cu miṭhalo mi hna ṭhanchonak cu thingro bantukin an ro dih lai te a hme lei thum ahcun miṭhalo pawl cu pathian nih an nih sawh men hna lai miṭhalo pawl cu pathian an nih sawh hna lai Job pahlei nga ahcun meisik nih a hrem hna lai, khomuihnak nih a khuh hna lai, an rumnak vialte cu mei nih thingkung a hrem dih i an car dih bantukin khin meisik nih a hrem dih hna lai. Ziknawh in inn an sakmi vialte kha mei nih a khang dih lai ti. Inn ṭhaṭha cu an sak ko lai nain mei nih a khang dih lai ti. A ngan pakul ahcun caan tlawmpal te lawnglawng miṭhalo pawl cu an i lawm lai. Sihmanhsehlaw an van tawng in an sang zongah anmah ek ah ka thlak hna lai. Phungthluk bia pahra cun Pathian at a ṭih lomi cu an ṭihmi kha an cungah a tlung lai. Ah sar thing te thi lai tiin phang cu an thi lai. Motor accident ka tong lai tiin phang cu an tong lai. ral kuat in ka thi lai ti an phang ahcun an thi lai covid in ka thi lai ti an phang ahcun an thi lai pathian an ṭih lo caah an ṭihmi thengte kha anmah thihnak ca a cang lai tiah a ti cu ruangah asap nih a chimmi cu pathian bia ah hiti kan hmuhmi cu miṭhalo pawl an rum an ṭhangcho an lianngan cuahmah tikah khan ka rak nal dengmangmi cu Bawipa biak an chung ka hmu biak an chung ka lup hnu lawngah khan Bawipa nih a ka hngalhter ee. Cucaah cun Bawipa nangmah kan naih hi ka duh bik ee. Dinlonak i thil tampi naihnak in Ziknawhnak in inn ṭhaṭha i saknak in motor ṭhaṭha i cawknak in nangmah naih hi ka duh der vawlei pumpi khi nei ning law nangmah naih lonak cun vawlei pumpi sung i nangmah naih hi ka duh deuh ee timi hi a ṭha bik ko ee kan Pathian thang ṭhat um ko seh. Nizan ah kan chimmi ka van nawh ṭhan ko ning kaw kan vuleipi hi mei bantuk van alh hluahmah sehlaw ralpi pathumnak hna van tho hluahmah sehlaw khatlei khatlei miruak hi um thluahmah hna sehlaw Nahum nih chim profet Nahum nih chim bantukin kar khat na kharah khan miruak na hmuh lai timi kha van tling sehlaw a kan cohsing pi cu zeidah a ṭhat him hnga Ah, kan ṭaih in dothlei nga cu zeidah a ṭhathnem hnga? Kan tangka tompi thingkuang khat i kan chiah maw cu zeidah a ṭhathnem hnga? A ṭha bikmi cu Jesuh nangmah kan neih hi ka ca a ṭha bik ee. Jesuh neih hi ka ca a ṭha bik ko. kan Pathian thangṭhat um ko seh. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Keimah te hna nih Jesuh rak nei hlah ning law khuate lei ah leite ka thuang depok hna le. Cercet lakah noncek lakah lei ka thuang hna le ka ngal vialte nak taktak mei hol rawh bantuk si cang. Ka hmai te hna zong keimah chin chap mei hol rawh. Kannih hmanh ah hin ka hmai ka hnu a fiang ti hnga lo cu. Bawipa Jesuh ka neih caah hi ne ka phu lo tukmi sei hmanh thiammi zong ka nei lo nan neihmi zong ka nei lo nan Jesuh ka neihmi te nih hin a ka lawmhter lo do khuapi chung hna a ka umter cu ka phu lo bakin hol zong thiam lo bakin Malaysia hna ka hei kal ve lengmang ko caw Australia hna hawidawt hna hmangin ka phan ko cu a India ram khapi bik Delhi te hna cu a hawidawt hna hmangin kan phan ve ko cu Jesuh neih hi a ṭha bik e Jesuh kan neih hi a nuam bik e thil dang vialte nak Jesuh kan neih hi a nuam bik kan Pathian thangṭhat um ko seh Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Yes le no long thiam zong ah hino Jesuh kan neih ahcun kan i lawm kho tuk cu. Cucaah Psalm sawm sarih le pathum a hme kul le nga nak i nangmah kan neih hi a za ko e ka herhmi dang um ti lo. kan pathian thangthat um seh kan pathian thangthat um seh van ah khin nangmah hlei in ahodah ka neih nangmah kaan ngeih cang caah vole ka herhmi dang um ti lo a tha tuk e a tha tuk e pathian hi i lawm hna seh bawipa jesuh a neimi i lawm hna seh kan bei bek hna seh hallelujah ha cucaah cun mu bawipa jesuh neih hi a nuam bik tuanbia pakhat ka theihmi keimah nakin a theitu nih tampi nan chim khawh lai kei cu tawi tein ka chim lai Russia ram ah mirum bak a simi pa pakhat a um fanu pakhat te a nei Polina timi si cu a fanu te cu a neih chun te a si a neih chun te Birum fanu a si caah a duhduh in khua a sa. Anmah Russia ram i tlangval dawhdawh a tuai hna. Min thangthang a tuai hna. Min taat, ṭhat, ṭhabui, dawhdawh. A duh paoh in a tuai khawh hna. Zan khuadoi te nan khalap hna. Aa lawm. Zu a ding chun zan in a ri. nomhnak phunphun ah caan a hmang dih ah an ram chung nomhnak timi vialte aa tel dih a caan dihlak a tam bik cu tlangval le zu ah a hmang sihmanhsehlaw lawmhnak a hmu kho lo lawmhnak a hmu kho lo a si a vang caan a tam tuk a donghnak ah pathian salpa pakhat nih catlap pakhat te a pek he mirum nu Polna he catlap te laksawng kan pe ka ti cu catlap te cu a van lak le catlap te ah zeidah um Bible cacang Mathai hlei khat kul an riat re theimi le thil ritmi vialte hna ka sinah rau nan thil rit kan chawng hna lai timi te kha a pek cu Ah Pathian a ṭhat ning hi mu mah Bible cacang te cu a van rel bak in do a nunnak bak a nung ko chu kan Pathian thang ṭhat um ko seh saupi crusade tuah zong hi pakhatnak a si lo eh phungchim sau tuk zong hi pakhatnak a si lo eh kum khat chung camping tuah zong hi pakhatnak si lo ee. Pathian nih a nuntermi biate cu aw. Bible cacang pakhat te cu do mirum nu thinlung ah duk a va lut ko cu. Mah le cangka te thilrit mi re theimi ka sinah ra u dinnak kan pek hna lai kei ka seinam cu a bei a nuam a sang ah a cuti a si ahcun Khrihfa ka kawl hna lai ti Khrihfa kaw, Khrihfa umnak a kaw le donghnak bik ah ah biakinn a ṭha tuk lem mi zong khi si lo. Cuka chungah cun khut a va lut. A va lut tikah cun eh mirum nu fanu hna hi kan biakinn ah rat ve hnga an tiin khuaruahhar. A donghnak ah an pa sirapa nih Mathai hlei khat kul le riat kha rak sar van ve cu. Re thei le thilrit mi na ka sinah ra udin na kan pek hna lai. Ha ka sei nam kha sang a thilrit te kha kan chong dih hna lai rau rau rau rau rau. Bawipa cu thilrit chongtu a si. ah lungre theimi nan um maw a van ti pumpeknak a van tuah ciammam le manu zong cu aa pumpe ve le mitthli aa ciah ti a mitthli a luang le a ṭap thluahmah a donghnak inn ah a va ṭin le ka pa Jesuh ka nei cang Jesuh ka nei cang a pa cu Khrihfa a si lo ca Khrihfa na si ahcun fan kan hlawt lai ti a ka pa fa na ka hlawt cungah Jesuh ka nei cang Khrihfa na si ahcun ka neihmi pakhat hmanh ro kan pe lai lo ka pa na neihmi vialte nakin Jesuh ka duh deuh cang Jesuh ka ngei cang a ṭha tuk ee khawve le boma a si Jesuh ka neih a ṭa tuk kan Pathian thangṭhat um ko seh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. A donghnak bik ah cun chawlava vialte nakmung ka pa kan inn vialte nakin kan tangka vialte nakin Jesuh ka duh deuh. Ka pa nangmah le ka nu zong kan dawt tuk hna nain Jesuh ka dawt bik. Bawipa Jesuh pemh hnu ah hin cun oh, thil dang i thim khawh a si ti lo ee. Kan Pathian thangṭhat um ko seh. Wasmeni nih hitin ca a ṭial cu mu, Ka hawipa pakhat nih Bawipa, Pathian salpa, saza-pa, Bawipa Jesuh hnu ka zulh ahcun zeidah ka hmuh lai tiah ka hal ti. Bawipa Jesuh hnu na zulh ahcun na neihmi vialte a rawk cuahmah lai. ka ti te kan neih mi vialte a rawk cuahmah zongah Jesuh kan neih hi a za ko ee ti kan Pathian thangṭhat um ko seh a donghnak ah cu nungak nute cu piano a tum le hla a sa a mitthli bak in thla hla a sa Jesuh nangmah kan neih caah ka herhmi dang um ti lo hla a sa Maw kan himnak lungsi su a si thlitu a hranah kan dornak harnak zei khom in kan khom rih thlitu a hranah kan dornak maw re theimi ca Jesuh kan lungpi piano te a tum le hla te van sal a mitthli te a luang an nun hlun vialte a van ruat an nunhlun vialte nan khalap ah tlangval sinah nomnak ah hmunkip ah nomnak a rak tuahnak vialte a nunhlun bawipa jesuh a ngaihthiam dihnak vialte kha a van ruat aw jesuh a va ṭha ve ti mitthli luang bu ten hla a sak tikah a nu le a pa an rak ngaih le a nu le a pa mitthli luang thluamai khrihfa an i cang ko A ṭha bikmi cu oh, Jesuh naih hi a si. Russia mirum pa fanu nih Jesuh a ngeihmi te nih khan an innchungkhar ah khomuih kha a ceuter ko. Ngaihchiatnak kha lunglawmhnak a thlenter ko. Ṭahnak kha thluachuahnak a thlenter ko. kan pathian thangthat um seh hallelujah hallelujah hallelujah thomas Sidista timi pa DL Moody phungchimnak an hrin ṭhan cu DL Moody phungchim kha a ngai le Jesuh Nih an dawt timi thawngṭha te kha a ngei a donghnak vi kha hrinṭhanak a nei ko. Aw Jesuh ka nei cang, Jesuh hi ka duh bik, Jesuh lawng ka duh a ti. A pa nih ro a pekmi bodola, uh, sorry, pawng thong khat le zathum phaisa a ngeihmi England phaisa pawng thong khat le sathum bak a paro vialte kha thlarau tlau tlaihnak a pek ti thlarau tlau tlaihnak a pek ti ka chawva ka paro vialte nak in Jesuh ka duh deuh Cucaah cun kei cu thawngṭha chim ah ka kal lai a ti le China ram ah Tuluk ram ah mission rian a ṭuan ko. A neihmi vialte Bawipa ca pek dih ko. Jesuh ka neih hi a za. Jesuh ka neih hi a za. Jesuh ka neih hi a za. A au. Cucaah cun a ṭha bikmi cu Jesuh Khrih kan neih hi a si ko ee. Cu ruangah fung sawm thum le sorry fung sawm sarih le fung thumnak i sami aa ṭialmi te hi tlu ah hin thawngṭha ngaitu nang te Jesuh na ngeih ah hin nai lawm bik maw? Jesuh Khrih na ngeihmi nih hin na hna an ngamh maw? Vansung ah Bawipa Jesuh lawng ka nei, vawlei zong ah Jesuh lawng ka nei timi nih hin na chungnun ah lawmhnak aan pe maw? Nekṭai na ṭaih aan ṭaihmi naa ṭaihmi na khan aan lawmhter lai lo ee. Na lahkhah tingli na eimi na khan aan lawmhter lai lo ee. Tangka tampi na hmuhmi na khan aan lawmhter lai lo cu. Cu ruangah atu ah hin a ṭha bikmi hrawh khawh lomi Jesuh a ngeitu kan si ahhin naa lawm maw? Paul nih cun kei cu Jesuh Khrih ka ngeih cang caah Khrih ruangah hin zeizong vialte hi ka sungzung ah a poi lo ee ti hi Cathiang nih a kan chimhmi si. Paul cu keimah ka theih vemi ah an khua ah mirum a rak si, minthang zong a si, dawr tiang a rak tuah ti si. Sihmanhsehlaw Jesuh Thlarau Thianghlim an i tong hnu ahcun kha thilri vialte a kaltak i Jesuh thawngṭha a chim i a hngawng tiang an va tat. Jesuh a neih hi aa lawmh biknak a si. Aw khuazei hmunhma kan um zongah hin hnangamnak tling a um lo caah Bawipa Jesuh nangmah kan neih hi ka lawmhnak a si. Rom pariat sawm thum le pahnih ahcun a fapa Jesuh kha a kan pek. Thil dang vialte zong a kan pek chih hnga lo maw? Jesuh Khrih a kan pek cang. Isaiah a ngan pakua a hme paruk ahcun kan ca ngakchia pakhat a chuak fapa pakhat pek kan si Jesuh Khrih Pathian a kan pek cang kan Pathian thangṭhat um ko seh a fapa a kan pek a ti Rom pariat chungah a fapa Jesuh a kan pekmi ahhin kan herhmi vialte a um dih kan thinphan tikah lawmhnak a kan petu ei awk nei lo kan si lio ah ei awk a kan petu, kan dam lo lioah damnak a kan petu, kan lungre theih lioah na thinphang hlah, na sinah ka um ko a kan titu, kan fanu kan fapa ṭaoan a kan latu, kan chung kan leng vialte, kan thaw kan chuah kan dawp khawhnak vialte, kan chungril vialte, kan thluak thari vialte, a ra lai ding kan nunnak vialte caah ṭaoan a latu Israel mi hna Pathian Moses le a mi hna a hruaitu Pathian Joshua le a mi hna vialte a ruai ral a teipiaktu Pathian kha Pathian kha kan neih hi a ṭha bik ee vawlei a rawk zongah Jesuh kan ngeihmi a rawk kho lo Vaanzong a bawipa nangmah kan neih caah hin vulei ah ka herhmi zeihmanh um ti lo nangmah kan neih a za. Pathian salṭha a siap nih bawipa nangmah kan neih hi ka lawmhnak a si a ti bantukin vawlei kan nun chung zongah hin Jesuh kan ngaih hi kan i lawmhnak sang bik si ko seh. Pa Pathian a biathiang thluachuah kan pek ve ko seh. Amen.